Gudde Moien alleguerten. Stelle mech kuerz vir. Ech sinn den Duhamel Théo. Ech hunn jiddwereen hei e bëssen zesummegeruff. Awer virun allem wëll ech jidderengem Merci soen, deen haut hei présent ass. Ech sinn houfreg ze gesinn, dass Der awer esou zuelräich hei Iech mobiliséiert kritt hutt. Ech als Infirmier-Student hu mir esou eppes net virgestallt gehat, wou ech hannert mengem Bildschierm déi Petitioun lancéiert hunn. Als Petitionnaire an Initiateur hei vun deem Ganzen war et mir wichteg, all Associatioun, déi haut hei présent ass, zesummen ze bréngen, datt mir zesummen déi selwecht Meenung vertrieden an eng enk Kollaboratioun och fir d'Zukunft opbauen. Meng Petitioun fir d'Infirmiersformatioun gëllt als éischte Schratt vu villen, dee mir haut hei zesumme ginn, fir dës kohärent Reform vun de Gesondheetsberuffer. Merci un all den Associatiounen an Gewerkschaften, déi dat hei méiglech gemeet hunn an a mengen Aen Ass dat sou wéi et sollt sinn, wann een sech all zesumme fir een Zil asetzt? Well just zesummen ass ee staark. Merci un alleguerten.
Kolleeginnen a Kolleegen, Mir sinn haut hei zu 500. Mir stinn hei zesummen, well et geet ëm d'Zukunft vun eise Beruffer, ëm eis Zukunft, ëm d'Zukunft vun eisem Secteur. Mir waren iwwerrascht, fir et fein auszedrécken, wou eis Regierung den drëtte Mee hei aus heiterem Himmel e fäerdege Projet zu der Ausbildung vun de Gesondheetsberuffer op den Dësch geluet huet. Et gëllt haut ze verhënneren, dass mir mat dësem Projet eng wichteg Chance verpassen, fir eise Beruffer déi Attraktivitéit ze ginn, déi se verdéngt hunn. A kengem anere Kontext kéint déi heiten Diskussioun méi wichteg sinn, wéi an enger Pandemie. Säit iwwert engem Joer si mir gefuerdert a weise vollen Asaz, Dëst trotz Personalmangel an enormem Drock an den Haiser, op dee mir als OGBL scho säit Joren opmierksam maachen. Ëmmer erëm sinn dës Problemer vun offizieller Säit kleng geschwat ginn. Dat lescht Joer huet eis allerdéngs gewisen, datt et net fënnef vir, mee fënnef op zwielef ass. Mir hunn et ëmmer gesot, ee Wee fir eis Beruffer méi attraktiv ze gestalten, muss eng Reform vun der Ausbildung sinn. Elo hat ee gemengt, eis Regierung hätt dat verstanen. Mee och wann dëse spéide Geistesblitz op den éischte Bléck begréissenswäert war, esou huet et allerdéngs an der Ëmsetzung vu vir bis hanne gehapert. Et gouf kee Sozialdialog. Deementspriechend muss een haut feststellen, datt d'Resultat hei total laanscht d'Zil schéisst. Kolleeginnen a Kolleegen, sämtlech Acteure vum Terrain, déi haut hei op der Strooss stinn, sinn am Virfeld net gehéiert ginn. Si si virun de Fait accompli gestallt ginn. Si krute mat dësem Projet, deen haut um Dësch läit, vun uewen erof diktéiert, wéi hir Zukunft an d'Zukunft vun hire Beruffer an der Ausbildung wäert ausgesinn. Wéi oft hu mir gesot, dass esou eng Diskussioun nëmme mat eis ka stattfannen? Esou eng Reform kann nëmme gräifen, wann se op engem kohärente Modell fousst. En oppene Modell, deen horizontal a vertikal Passerelle schaaft, deen de Wiessel vun enger Formatioun op eng aner esou einfach wéi méiglech gestalt. E Modell, dee beruffsbegleedend ass. Statt dessen ass et hei an eisen Aen zu enger totaler Chaosreform komm. Kolleeginnen a Kolleegen, an dräi wesentleche Punkten ass dëse Projet um Holzwee. Sämtlech Acteuren um Terrain hu gewarnt, dass et no der Reform net zu méi Klasse vun Infirmiere kommen däerf. Wéi sollen an der Praxis en Infirmier mat engem BTS, mat engem Bachelor an esouguer mat engem Bachelor plus, wat och ëmmer dat ass, mat de selwechten Attributiounen niewtenee schaffen? Wéi soll dat um Bett vum Patient ausgesinn? D'Bedarfsausbildung sollt reforméiert ginn, dat heescht opgewäert, an net ënnert der aler Form bäibehale ginn. Mir fuerderen d'Ofschafung vun dësem Infirmiersdiplom zu Gonschte vun der nei geschafener Bachelor-Ausbildung. Nëmmen esou kann ee vu Reform a vun méi Attraktivitéit schwätzen. Kolleeginnen a Kolleegen, doriwwer eraus muss esou een Ausbildungsmodell all Beruffer, déi am Secteur présent sinn, ëmfaassen. Et bleift weiderhin onkloer, wéi eng Opwäertung vun den anere Beruffsgruppen, wéi dem Aide socio-familial, dem Aide soignant oder dem Auxiliaire de vie, wäert ausgesinn a wéi déi hei ka mat agebaut ginn. Och hei gesäit een, den aktuelle Projet ass weder eng Opwäertung nach eng Reform, mee just Gebastels. Mir soen, et muss eng konkret a kohärent Opwäertung vun alle Beruffer stattfannen. Hir Attributioune mussen nei definéiert ginn an hir Plaz an der Gesondheetslandschaft zu Lëtzebuerg ofgeséchert ginn. Och d'Ausbildung vun den Infirmiers spécialiséen, déi jo eigentlech op där vum Infirmier opbaut, soll elo mat dëser gläichgestallt ginn. Grad an deene Beruffer hu mer de gréisste Problem, Nowuess ze fannen. Deen heite Projet wäert nach manner Jonker motivéieren, de Sprong vum Infirmier op de Spécialisé ze maachen. Och hei ass d'Chance verpasst ginn, déi nei geschafen Ausbildungen attraktiv ze gestalten. Den Infirmier spécialisé muss nom Bologna-Modell op der Bachelor-Ausbildung vum Infirmier opbauen an d'ECTS-Punkten zesummegerechent ginn, esou datt hien op e Master-Niveau kënnt. Grad an Zäite vun enger sanitärer Kris, wou mer méi wéi jee ugewise sinn op eng gutt fonctionéierend Gesondheetsversuergung, wou mer souwisou schonn eng Pénurie de main d'oeuvre hunn an all dëse Beruffer, si mer der Meenung, dass dëse Projet muss vum Dësch geholl ginn. Et muss dringend, mat Abezéiung vun allen Acteuren, eng qualitativ héichwäerteg Reform ausgeschafft ginn. Mir si frou, als Syndikat Gesondheet a Sozialwiese vum OGBL, den Théo haut hei ze ënnerstëtzen. Et ass e Sujet, deen eis alleguer betrëfft, déi Jonk, déi dës Beruffer wëlle léieren, Proffen, déi se enseignéieren, Gesondheetsberuffer, déi um Terrain schaffen, an hir Organisatiounen an d'Gewerkschaften, wou se vertruede sinn. Jo, esouguer eng ganz Gesellschaft, déi haut oder muer ka Patient sinn a selwer betraff si vun enger gudder Fleeg. Dowéinst soe mir, Eng kohärent Reform kann nëmmen am Dialog mat eis stattfannen. Wa keng Plaz ass fir eis um Dësch, Da brénge mir eise Stull selwer mat. Ech soen Iech villmools Merci.
Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Studentinnen a Studenten, léif Familljememberen. Mir si frou, dass en haut wierklech esou vill Leit hei virun der Chamber vertruede sinn. Dat weist, wéi wichteg d'Thema ass, an dat weist, dass den Théo mat senger Petitioun um richtege Wee hei steet. Et ass essentiel, dass d'Formatioun endlech reforméiert gëtt. Awer et geet net duer, datt d'Formatioun einfach esou an eng Richtung geet, wou een net weess, wou d'Liewen higeet. D'Formatioun an de Beruff mussen eng Kéier endlech zu enger Eenheet zesummeschmëlzen. Dat ass den essentielle Punkt. Eng gutt. an un d'Situatioun ugepasste Formatioun muss sinn, awer kee Wildwuchs vu villen Ausbildungsweeër, deen jiddereen nach just duerchernee mécht. Dofir ass et wichteg, dass d'Attributiounen, d'Kompetenzen an d'Zoustännegkeete vun de Gesondheets an de Pflegeberuffer nei definéiert ginn, net nëmmen d'Ausbildung, ma och D'Beruffsliewe muss attraktiv bleiwen. Et gëtt näischt méi Frustrantes, wéi wann ee gutt forméiert ass. An da kann ee senger Vocatioun, sengem Beruff net méi nogoen an et kann ee seng Aarbecht beim Patient um Bett respektiv beim Beneficiaire net uerdentlech maachen. Dofir, Den LCGB setzt sech an fir eng kohärent Reform vu Formatioun a vu Beruff. Merci fir d'Nolauschteren.
Léif Alleguerten, ech hunn hei wierklech net méi vill dozou ze fügen. Léif Alleguerten, also dat, wat hei gesot ginn ass, dat sprécht mir aus dem Häerzen. Ech hunn do net méi vill dozou ze fügen. Haut gëtt et an der Chamber eng Petitioun zum Bachelor fir d'Infirmière debattéiert. An dëst ass en éischte wichtege Schrëtt, fir dee sech d'ANIL säit laangem agesat huet, an déi Reform vun de Fleegeberuffer, déi wierklech noutwendeg ass. Mir hunn all d'Parteie gesinn, déi an der Chamber vertruede sinn. Mir hunn déi concernéiert Ministeren a souguer de Premier gesinn. Ufank Mee gouf elo de Bachelor fir d'Infirmière proposéiert an elo kéint ee sech froen, firwat organiséiert d'Infirmessassociatioun mat den anere Beruffsverbänn, Organisatiounen an de Gewerkschaften e Piquet? Wa fir eis um Dësch keng Plaz ass, da brénge mir eise Stull mat. Ma well déi proposéiert Ëmsetzung vun der Reform trotz allem Punkten enthält, géint déi mir all an all déi aner Acteure sech ganz kloer beim Educatiouns an Héicheminister ausgeschwat hunn, dëst ass net vun haut op muer ëmsetzbar, dat ass eis kloer. Mir brauchen dowéinst e kuerz a laangfristegen Organigramm, e kohärente Modell, fir datt dës Reform keng politesch Léisung bleift, mee och wierklech dem Patient an de Leit um Bett eppes bréngt. Mir verstinn net, wéi d'Commission interministérielle op dës Propos iwwerhaapt koum. Mir fuerderen dowéinst, datt d'Rapporten mol oppe geluecht ginn an och, ween do iwwerhaapt consultéiert gouf. An der Commission interministérielle souz kee vun eis alleguerten um Dësch. An dach muss eisen Avis respektéiert ginn. A wa mir um Dësch keng Plaz hunn, da brénge mir eeben eise Stull mat a mir invitéieren eis selwer. a wann et muss sinn, haut bis virun d'Chamber. Merci.
Léif alleguerten, als Enseignant fuere mir zanter 20 Joer, 20 Joer, an dat ass leider kee Witz, mee eng traureg Realitéit, e kohärenten Opbau vun de Formatiounen am Gesondheetssecteur. Ech muss betounen, datt mer och schonn iwwer 20 Joer op en neit Gebai hei an der Stad waarden, wou déi meeschten Infirmièren an Infirmieren ausgebilt ginn. Och dat schwätzt Wieder vun eiser Regierung, déi kee Respekt weisen. 20 Joer fir en neit Gebai! Mer maachen eist Bescht zënter 20 Joer, fir eng Formatioun opzestellen, déi dem Terrain Infirmièren an Infirmieren an och spezialiséiert Infirmieren, Et soignant bréngt, déien effektiv den heitegen Gegebenheeten hiert Bescht um Terrain probéieren ze maachen, mee mat deene Konditiounen ass dat schwéier. Als Enseignant si mir iwwert d'Press an de Communiqué vun der Regierung iwwert d'Zukunft vun de Formatiounen, déi mir all Dag ausbilden, informéiert ginn. En Dräiklassesystem fir den Infirmiersberuff hei zu Lëtzebuerg, dat ass Gebastels à la sauce luxembourgeoise. Dat fannt Der a kengem anere Land. Déi Reform, déi am Moment do läit, bedeit e Formatiounschaos, an deem sech weder Studenten nach Enseignanten erëmfanne wäerten. Wou ass den Ënnerscheed an de Formatiounsprogrammer? Wéi soll dat um Terrain klappen mat dräi Zorten, Kategorië vun Infirmieren? A wou sinn d'Personalressourcen? Aktuell si schonn net genuch Proffen do fir déi wéineg, leider wéineg, auszebilden, déi en dëse Beruff wiele wëllen. Wéi soll dat an Zukunft goen, wa mer dräi Formatioune gläichzäiteg sollen ausbilden? Wéi soll d'Orientatioun klappen bei de Schüler a Studenten? bei deem Gewulls, wat duerch dës Reform produzéiert gëtt. Mir fuerderen als ALEPS eng eenzeg, kohärent Ausbildung fir den Infirmier op Bachelor-Niveau. A sou wéi den Théo et sot, de Bachelor ass soss näischt fir d'Infirmière a fir den Infirmier. Mir fuerderen d'Spezialisatiounen an d'Hiewannsformatioun Op Master-Niveau a soss näischt. Mir fuerderen d'Ofschafe vum BTS-Diplom fir den Infirmier, an zwar ab 2024. Et ass wichteg, datt do e Schlussdatum ënnert déi Formatioun kënn an datt déi Leit, déi deen da maachen, direkt Perspektive kréie fir de Bachelor kënne weiderzemaachen. An all zesumme fuerdere mer eng kohärent Reform, eng kohärent Reform an net esou e Gewulls vun allen Ausbildungen aus dem Gesondheetssecteur. Och den Aide-soignant muss op de Leescht geholl ginn, eng Aide socio-familiale muss als Gesondheetsberuff vläit erbäi geholl ginn. Et ass wichteg, datt d'Attributiounen iwwerkuckt gi vun alle Gesondheetsberuffer an eppes Kohärentes do forméiert gëtt. Da fuert mir als ALEPS och nach d'Transformatioun vum LTPS. Den LTPS besteet elo 25 Joer. Lycée technique gëtt et net méi an der Terminologie an dofir ass et wichteg, datt mer den Numm endlech änneren, fir och d'Attraktivitéit do an d'Lut ze setzen a fir deem Ganzen en anere Kader ze ginn. Den LTPS soll zur École nationale pour professions en santé du Luxembourg, ENPSL, sech weiderentwéckelen a ganz enker Kollaboratioun mat der Université de Luxembourg,